okay so guy tingoti gaga so nyaya yandakuigira its on my titi so my titi did a video yesterday vachitaura uh, kupona kwavakaita yesterday vaitaura kuti like vakaputsa bafa and the reason vaputsa bafa was because of her close friend so guys shamwari idzi maclose friends here atoti maclose friends shamwari akafanana nemutoro ya shamwa akafanira nemutora saka ah, mawani ngatizive vanhu vekutrust nevekusatrust okay so mukutaura kwavaita maiti taitaura kuti mukadzi uyu kana kuti mburu anasuza kuti mukadzi anoti mumwe ah, aida kuvabvisira oxygen bcause like vanga vagara vachirwara ka then vachibva vaisira oxygen then vabva taura kuti mukadzi uyu aida kumubvisira oxygen here kuti angobva vapedzisa since vanga va padhuze dhuze nerufu aibva angoti regai tivauraya tikana tikauraya uh, tobva tasara tichitora pfuma nemari chichichichichichi so ipapapo ndopa vakazobatikidzwa chichichi i think muchangovanzwira maitito acho achinyatsotsanangura nyaya yacho since iri nyaya yavo ndo vari kuziva zviri kuitika so ndichakusiirai vhidhiyo iri randichakusiirai asi don't forget to subscribe like comment and share pachannel yedu uh, and join our family channel kana usati wanga wajoina so guys ndikukusirai kavideo yaka maizia but kana ndisati ndakusirai dango kutendai mese nesupport yamuri kutipa road to 900 subscribers ndingo kutendai kune munhu wese akasubscriber ndichingoti thank you thank you very much but then izvezvi chimira ndikusire ka video kai kai don't forget to subscribe like comment ushare zvako anyway guys video racho iro

everything mwari anongoramba achindirwira ndiri pakurora kufa kudaro ndine shamwari yakatanga kufurira kufurira piyei wangu uya uya kuti dai uri mumwe waba mari nekuti munhu uyo akafa chaiko chaiko panouya hama dzake hauna chaunowana e, saka ndoda kutenda mwari mufunge kuti unenge uchiti une vanhu vakakukomberedza une vanhu vada kukuuraya ndanga ndatopedziswa nemunhu mufunge wandaitofambidzana naye mufunge saka mwari akanaka tomutenda anoburitsa zvakavanzika ndakarwara recently ndakatopotsa kufa aida kutobvisa oxygen munhu iyeye kundipedzisa mufunge apa munhu wepadhuze dhuze mufunge akabva atoudza wasu is a witness nyaya yacho muchainzwa Yakakura zvisingaite kuti ndaida kutouraiwa nemunhu wemudhuze dhuze asi mbori wekure e, unoona zvinoita mwari kana nguva yako isati yakwana yekuti ufe ndaida kupedziswa nemunhu andinoto taura naye anopinda mba mangu aitoda kudzura oxygen kuti ndife akafurira piyei wangu kuti andipedzise so i want to thank god mufunge kodai wasu akabvuma kuti ndi, ndife wasu yanditendereiwo wasu mufunge e, wasu anoshamisa ndinoda kutaura izvi ndikutonzwa kunge kundikuda kuchema but handichemedzwe nezvinhu zvakadaro mufunge e, ndinonzwa kufara nekuti munhu anga atorangana kuti ndiurayiwe anga atoulaya zana wasuya pa wangu kuti ndife kuti vatore mari because the very day iyoyo ndananotora mari kubhenki yanga yakawanda zvisingatomboiti zikanzi hama dzake dzikauya afa unoshaya kana senti iba mari yese iyoyo vanozongouya vachiona mutumbi eh, zvimwe zvese hazvina basa ishamwari chaiyo mufunge infact haisi shamwari business partner ndichataura nezvake ndiri kuda kunyatsokumubuditsa zvese nezita rake munhu wekutoti hamumbozvifungire mufunge saka ndozviya zvatinogara tichingoparidza munoona ndinouya pano ndichikuparidzirai vamunoti mashamwari vamunoti they are close to you vamunoti they love you mumwe wacho ndiye anenge ada kutokuuraya anotokuisira poison ndiye ari muzasi mako be careful of your friends ndikuita nemechem soon because nyaya yachona iri itori tiri kutoisa kumatare edzimhosva eh, that woman if we are to talk about witches eh, would gladly say kuti this one is a witch and eh, asi mwari tinongomutenda nekuti mukadzi uyu anga atofunga kundipedzisa two minutes dzandarwara idzodzo anga atoti wasu chipedzisa munhu utore mari iyoyo nenyaya kuti ndandatora mari yakawanda zvekuti mubank saka anga atondigaira kuti areka timupese tikamupedzisa totora mari saka nyaya iyi itori maoko ndikutonotaurira vabereki vangu nyaya iyoyo nekuti vabereki vangu munhu wavaitoziva kuti ndozvaanga ndifungira kundiuraya saka what am i saying im saying let's be careful e, mwari anotida mufunge ende eh, mwari akanaka mufunge ende mwari anotirwira mufunge and inini i won't stop thanking him because ah, mwari kana ati haufa haufi imagine munhu kuudza munhu ari muzasi kuti pedzisa munhu utore mari because pachauya hama dzake hauna chaunowana nekuti iwewe ndiwe waifamba naye uchiita zvese ndiwe unoziva e, kuti iwe with her thats your benefit Asi ndoda kutenda Mwari mufunge eh, kuti I'm alive and I'm here and eh, I'm grateful to Wasu because dai Wasu ainyatsoda mari chaizvo chaizvo mungadai makatonzwa kuti rest in peace my titi and eh, ndi munhu yenda kutomutaura munhu anotonzifungidzirwa nevanhu kuti munhu kwaye anotoita maevents anotoita chii but haa that person is a witch and the witches are supposed to be exposed and the, I, you know me mazuva ano handicharwi nevanhu mazuva ano ndinotaura zvine diplomacy handichisina simba ndakatendeuka even nyangwe ndikarwadziswa zvakaita sei ndakatendeuka pakupopotedzana nevanhu mazuva ano the way i am solving my issues I'm not doing that nehondo kana kuya pano chete hey uya pano you know i think i'm a very changed person now handisina nguva nezvakawanda but da kutenda mwari akandirwira e, panyatwa iyoyi so we are going to expose this person uh, and i know you are going to be very shocked because im yet to really talk about it im going to my relatives and eh, ndiri kuda kutoenda futi kumapurisa eh, kunoripota iyoyo nyaya iyi because wasi wacho aripo wacho wavanga wafurirana navo kuti vandiuraye aripo and um, this issue haisi kuzoenda in, in vain handizive kuti ichatongwa senyaya yekuti munhu aida kundipedzisa ndiri pakurwara kwangu munhu aida kundiuraya ndichirwara and uh, munhu wekuti unototi ah, tiri kutoita zvinhu tese tiri kutoshanda tese inini handina shamwari ndofunga ndakambokuudzai from the last time yandakati i was betrayed by a friend saka ndandisisina shamwari ndandine vanhu vandoti mabusiness partners so she is actually one of vanhu vandaiti no is a business partner but i didn't know kuti sheis actually a witch saka i think wo akazobatwawo panhau yacho achataura vakanga vamutuma eh, achabuditsa kana anga akatumwa handingazivi ah, but i know zvake kuti haiwa achataura because iko zvino izvi achiri ah, pakufunga kuti she get out of it akataura kuti handina zvandinoitwa because witisu varidzi veharare zvino hakuna munhu anozviti muridzi weharare kana anofunga kuti anotonga stereki muno munyika kana anofunga kuti ane simba rekuuraya vanhu achiescape atidi izvozvo hakuna munhu ane simba rekuuraya munhu achi achinzi anoescapa nekuti ndiwani chero ukaita nhama yemapolitician hauna simba yekuuraya munhu chero ukaita hama yani hauna simba rekuuraya munhu so we are tiri kufamba nenyaya tiri kufambira nyaya dzacho wasu aripo and he is ready to testify there is another futi waiplana naye is ready to testify saka hatoda kutenda mwari kuti amalife right now otherwise mazuva mapfupi pfupi aya mungadai makatonzwa kuti amaititi vakafa nekuda kwemunhu mumwe chete eh, akanga andigaira nekuti aona a few hundred dollars handiti ehe aitaurwa nezuro muri kutomuziva thank you aitotaura kana aitaurwa nezuro muri kumuziva i thinking yacho muri kuiziva adaro ndobva afonera hama dzake mapoliticians whatever ndobva asungisa munhu asina mhosva shes owing a lot of money to a lot of people and eh, she's a con woman akatombokandwa mumagroups emav 11 anokona vanhu mukamuona nerunako rwake you will never think she's that kind of a person she's a con woman ine mena yekuti hamumbofungiri mukamuona kuti itype yemunhu iyeye and anobhekwa kwazwo namai vake vanenge vachimusapota in this business because vanochengetwa vachidya nemwana neizvozvi zviunhu hwake hwaanoita uyu so we want to expose eh, such hanzi nauyu ko maimurakidza eh, inonzi mari sei no ndanga ndaenda kubank ndaive naye so i wasn't feeling well saka ndakanotora mari kubank ndiye aitondidriver e, motikari yangu aitondidriver mota yangu nekuti sekutaura kwandikuita munhu ari padhuze so when, when we have issues she will come to my back and call anditi bos ari padhuze e, nepandinogara anti you know so ndakanotora mari kubhengi aripo aitove driver wangu so anzi natenda how do you connect with such people um, you know what and such people vanhu vanotoshanda vanenge vachitoitawo mabasa avo uchitofunga kuti vanhu vasvino vatinotobatsira you know me inini i help a lot of people and uh, i help a lot of people and uh, munhu akauya kana kuti akati ndine business rangu muranda ndiadvertisire ndiwane maclients ma Ndinotoita nemoyo wangu wese nekuti ndiri munhu ane rudo rwakakura kudarika hongu ndingaite munhu anoda kutaurisa ndingaite munhu anoda kupopota asi ndiri munhu ane rudo zvamunondiona ndakadai so saka ndine rudo nemunhu wese ende munhu iyeye ndakamuratidza rudo but thats how she had to backstab me ndisina handina kana chikwereti chake kana uti saka wazvi uri kuda uzviitirei ah, hauna kana mire ndibona ari kutinyaudza pagedha konai security munovhura gedhi kunge makuda kupaza gedhi kudaro Why do you open the gate in such a manner? Can't you open the gate zvakanaka? You should open gate zvakanaka kwete kuti apange paita hondo. So um, that's the story guys kuti ah ndapunyuka rufu.